Nilqgħukom għal Shooter tas-Sibt. Illum għandna lil Clifford Galea ħajkun qed jirrispondilna għaxar mistoqsijiet li Fihom is-sugu. Clifford, insellmulek. Nsellimlek. U ħanibda mal-ewwel, ta' ħajt laqlek il-ħin. Tħossok illi inti storja ta' suċċess illi minn drug addict illum il-ġurnata inti jikkunsidraw bħala high commissioner? Saqajna mal-art imma nara suċċess iva u nemmen li forsi bl-esperjenza tiegħi nista' nagħti kuraġġ lil ħaddieħor. u forsi anke nispira lil ħaddieħor u jalla jkollhom l-istess opportunitajiet. Prosit, l-ewwel waħda. Għalfej ħassejt li importanti illi meta appuntawk titkellem open fuq l-istorja tiegħek. L-ewwel dak huwa r-rwol pubbliku li ovvjament f'dan il-każ il-pajjiż qed jaf dak xi ħaġa importanti. Allura huwa importanti li jiena nkun onest. Eh, Ma rridx nimbarazza l-pajjiż, allura tajjeb li nitfa' l-karti fuq il-mejda ħalli dak li jkun ikun jaf x'għaddejt minnu. Jaf għal xiex dħalt.
Fl-aħħar mill-aħħar din hija d-dinja moderna sfortunatament, allura naħseb ukoll li hemmhekk f'dak il-każ tista' turi li eh, midlam toħroġ għad-dawl u anke tagħti kuraġġ il-ħadd ieħor. U dawl sew, eh?
Inti tħobb l-istorja, speċjalment dik ta' Malta, niżel, niżel, mela. Fiftit kliem għaliex tħobba l-istorja? L-istorja ta' Malta unika.
L-ewwel nett bħala pajjiż żgħir għamilna ħafna aħna u kkontribwixxejna ħafna wkoll favur Ewropa b'saħħitha. Jiġifieri lura fil-passat, Malta pereżempju bil-ġlieda tal-Assedju l-Kbir, għenet biex l-Ewropa tissalvagwardja lilha nnifisha minn dak iż-żmien għax illum id-dinja hija differenti, l-għadu mislem ma jersaqx lejna. Bir-refgħa tal-Assedju mbagħad ovvjament dan ġara hekk. Imma ovvjament f'dan iċ-ċokon għaddew ħafna mexxejja, tawna ħafna, juruna ħna x'aħna llum il-ġurnata wkoll għax ħafna attitudnijiet ehm, raġunar, tradizzjonijiet huma ġejjin minn dak li bnina fil-passat u juruna wkoll fejn sejrin. Jekk nitkellmek fuq l-istorja tibqa' sejjer. Tlaqna, ftit ilu ħriġt video hmm. illi tajt kemm importanti li ma taqax anke għal dik in-naqra kokaina. Xi ħsara tagħmel u jieħduk bis-serjetà? Ara, mhux għall-kokaina biss, fil-verità l-video kien għad-droga inġenerali għax droga hawn ħafna tipi. Jaħduni bis-serjetà għax jafu li għaddejt minnha u, fil-verità, naħseb kull min għadda mill-esperjenza tad-droga, anke dawk li ngħidulhom social users li mhumiex addicts, jafu li ma fiha xi gost ta' barra minn hawn. Fil-verità inti dak il-ħin titla' ħaj, imma ftit sekondi wara trid terġa' tieħu biex tibqa' ħaj. Allura x'gost hemm? Jiġifieri, nemmen ukoll li min ġarrab jaf kemm hija pjaga kbira, kemm tbati int, ibatu ta' madwarek u l-ħsara hija irreparabbli. Inti wkoll involut fil-Kunsilli Lokali. Inti il-President tar-Reġjun Nord, mhux hekk? Tramuntana. Tramuntana, sorry. Jaf dawk f'karigi importanti, ġieli kellek problemi hekk? Ħa ngħidlek,
dejjem ħajkun hemm xi ħadd li forsi jiddubita, imma nemmen li l-integrità tiegħi u l-onesta tiegħi naħseb trebbaħni ħafna fiduċja. U onesta f'kollox, għax jiena ngħid li hu. Jiġifieri jekk jiena nemmen li l-pubbliku jgħid dan kien kapaċi jafda lill-pubbliku b'dawn l-affarijiet tant importanti u gravi għax eh, teħid ta' droga mhix xi ħaġa sabiħa, allura f'affarijiet oħra ħankun inqas onest għaliex m'għandix inkun onest fuq livell ta' kunsillu lokali. L-irwol tiegħek bħala diplomatiku kif qed ibidlek? Irdu naġlu eh għax qed tasal. Ibidlek żgur għaliex inti eh, għandek ċertu eh, responsabilità qed tirrappreżenta l-pajjiżek jiġri dak ħadd taqa' ma' xi ħadd barra minn Malta, dan mhux ħajraw bħala Clifford Gallia, ħajraw Malta. Allura hemm responsabilità serjetà, intelliġenza u trid tkun mgħarraf ukoll b'dak kollu li qed jiġri fuq livell internazzjonali. Dik kważi rrispondejtni. Bħalissa qed jaraw kienu se jgħidu l-Coke li li gost ittini. Imma diġà għedtilna għaliex hija daqshekk ta' ħsara u xi problemi ġejjin. Apparti l-flus, il-ħsara fik fiżikament, il-ġisem u anke l-commitment, il-kelma tal-ġulija, il-ħsara li tista' tagħmel forsi waqt li qed issuq, fir-relazzjoni, fis-saħħa tan-nies ta' madwarek ħafna affarijiet u tkissirlek kollox, toħodlok kollox. Inti għedt illi tgħallimt tgħid le, ġifieri inti taħseb illi żgur mhux ħadd uħqat. Le, m'għandix mhix l-istess ħaġa. Li qatt ma nista' nerġa' ma nistax ngħidha għax jiena m'iniex omnipotenti. Nimxu day by day, saqajna mal-art u hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu fosthom immorru l-NA, Narcotics Anonymous Meeting, li jeżisti madwar id-dinja kollha dan. Imma tgħid le af għal affarijiet li ma jgħoddux għalik. Per eżempju jekk xi ħadd ħajsejjer xi mkien u inti taf li mhux tajjeb għalik, tgħidlu skużani mhux ġejt. L-aħħar tnejn malajr malajr, min iħobb kif għandu jġib ruħu ma' addict? Ma jtihx flus.
Importanti dik. Jiġifieri li tagħti l-flus għax tgħid aħjar intih il-flus milli jisraq ħażin ħafna.
U min hu addict kif għandu jġib ruħu ma' min iħobb?
japprezza u jifhem li l-attenzjoni li qed ituħu forsi jarah jorom koroħ għax iħobbuh, allura jieħu paċenzja. Ħanajlek medalja bix-xira. Clifford, grazzi tal-li ġejt magħna u grazzi tal-li tispira ħafna nies biex jitbedu minn dan il-vizzju nisuna. Dak kien Clifford jekk tixtiequ xi ħadd ieħor magħna, flok Clifford ibatulna hawnhekk. Narakom id-darba li ġejja.